Lwak me Acholi, Man latinwu omarwa Francis Omoro ma kobedo ni tye ka lok ma i tekwaro ma kaka Acholi kaka Luo. Tin wan wabimedde ki pwony ma megwa ma lubbe ki kit ma yam koriwa obedo ka cungo ki piny. Tin. Wan wabiloko i kom kit ma yam kwariwa roco ki gang. Atamo ni obedo i cawa-ni, i lobo Acholi, wun wuwinyo oduru ma Dokta Olaro Otungu gin ki Ciga Moi owinyo dolo. Gin gugoyo oduru ni gin gitye ka roco paco. Acholi myero okati woko ka roco paco. En aye tyen aye loko kit ma yam kwariwa onongo roco i pacogi. Mega-ni bibedo papat kit ma pa otunu gin ki ciga moi. Apokapokane bibedo kit man, Kwariwa yam con ki con. Roco paco gitero calo gin ma pire tek adada pien gin ma kilwongo ni lapiny, lapiny lwenyo ki lwenyo ki dano, lwenyo ki dano ma i gang, lwenyone ni lapiny nego dano. Lapiny kelo gemo i paco. Lapiny neko cam woko, cam pe cek. Lapiny kwanyo limo ki i cing dano. Lapiny kelo lweny me mirok, mirok donyo ki i gang ci kwariwa yang tero roco paco calo gin ma pire tek. Ngo ma Gin tiyo me roco paco gin bango doggi bot tipo ma meggi ma kilwongo ni jok, jok ma malo. Jok, jok ma malo en aye lwenyo i kom lapiny ma tye-ni. Rom aroma okobedi cawa-ni, gin ma tye ka mitte i Acholi en aye roco paco ma konno ocung i kom tekwaro. Kikome, me potunu gi ni gin ki cik amoyi ni, aa, pa patte tye kit man ni, gin roco paco gi ni gin pe ocuko i kom abila, pe ocuko i kom abila me tekwaro. En eni in iweko ni ka gin gu o gin gin gin lwongo kacokke gi mameggi, inongo gilwongo bishop. Gilwongo ki lwongo Reverend. En aye myero guteli gubak doggi bot Lubanga-gi, gubak doggi bot Lubanga wek gin okonye Acholi me roco paco. Ento yam kwariwa ni onongo Reverend, Bishop, Pastor onongo peke. Kwariwa nongo okubbe ki tibu ma kilwongo ni jokjok ba malo-ni. Ka jokjok ba malo kubugi ki Lubanga kikome mucweyo polo ki lobo, En aye tin an, macalo labak dog kilo macoli, amito lok iye. Roc opaco, Cakke ki dwe me apar wiye aryo, i mwaka ducu bot kwariwa, i dwe me apar aryo, pingo gin guketo ni roc opaco myero ocakke i dwe me apar aryo? I dwe me apar aryo en aye nongo dano dong opuro cam, cam dong ocek. Kec dong peke, dano dong tye ki yweyo, en aye dano cako yub me roco paco. Cakke nini? Roco paco cakke ki i dog gang, i dog gang kacel acel cako neno cilo ma tye i gang. Cilo en aye ngo? Ngo muweka gin ma cwinye dwongo ni cilo Cilo en aye peko matino tino tino tino tino ma obedo ka timme. Peko calo ngo? To. Eh? To tye kit to mapat pat. To mukene ma nongo ni aah dano myero oromo dano. Ah? Myero oromo dano. To mukene tye ma aah lacen. Lacen opoto i kom dano ci oneko dano. Jami mukene ni weng mapat pat i weng ino ni Acholi lwongo ni Cilu. Ci ki cako ki yubo ngo? Loco paco ki cako ki ywero Cilu ma i gang. Ki cako neno ne ni nga ma latin ma nga? Peya ki yubo lyelle. Nga ma otimo pud gang mene ma jami maraco otime iye calo kii kii ma peya ki yubo. Ee, acholi mere oweny i dog gang kacel acel ci gikwo neno macako ki matidi, gin matidi tidi tidi tidi tidi, gin matino peko matitino ci cito wa i kom won gang. Ka kiyubo jami-ni weng, gang dong dong maleng. Nongo en tibuwa ma kilwongo ni jok jok ma malo-ni dong nongo oryemo lacen-ni weng. Kuno gin me acel cakki i dog gang bino i kaka kaka mapatpat. Kare mapatpat macalo kaka bolle-ni, lubobi, kakabobi, kakabobi pa i dongo gin macalo lubobi pa i dongo gin tye ki gin tye ki tibu ma yam onyutte bot kwarigi, ma yam onyutte bot lupa i dongo, buru tibu pa lupa i dongo keken. Tibune tye papato weng i cer ma meggi. ka ma gin kaka-ni bedo iye. Kare-ni myero ocak timo cen-nu pa idongo, myero ocak timo cer-ni kacel acel acel acel acel calo abira madit pa lubobi got gitye got moro ka kidi mono got pa lubobi kupit opit kica mono mono mono got pa lubobi gin gin ma gitimo Gin cito tumo cer-ni mapatpat ka gatibo wi yal ma kwaro tibo nyo nyutte bot gikwaregi. Ka gutumo cer-nu, gutumo cer-ni weng. Tibo ni ewo-ni miyo ki lubobi cam cek. temo bedo peke, lweny mo ma gudonyo i boggi bedo peke, litino litino komgi bedo mayot, litino boggi bedo maryek nongo aa lugobi otumo cere, cere-ni kitumo nini? Cere kitumo ki cere kacel acel tye ki kit cam, koi cam ma kimiyo. Bobi tye ki lamin oluka got man tye lamin oluka mogo tipo matye i bobi kenyo lamin oluka. Modo mere keni kiciko awero ayweri, ayweri myero moko mere ki obiya cik ma obiya en nongo obiya obino mako ayweri o, modo kitimo ki ayweri ci tipo kacel acel acel acel acel acel tye ki kit kit gin ma myero kitube kwede kitede kwede duko paco nam aryo. Tipo ma dong doro kaki ma tye wi. Area moni weng calo wan luporara wan luporara tipo ni tye ki area tipo madit tye ki area ma loyo wan luporara area ma megwa ocake ki kulu caga kulu caga tye wa i koc ma nyuto ni timme olal teng cake ki i kulu caga dit wa i Acol Pii i area ni eno ni weng ka dong kaki mapat pat jo oyubo cere ma megi otubo cere ma megi jo lukwo wa an kaka lukwo jo lukwo tubo cere ma megi tipo ma yam onyute bot kwari ka jo lukwo jo lukwo tubo weng cere ni kitubo kulu ka kulu mo ni onyute bot jo lukwo ma

oterowa i acol pii dong iyubo lateng. Lateng en aye tipo madit ma yam otuc ma oguro wi kaki me i porao weng. Lateng dong loko kit ma kaka omyero igwok kwede. Gin ango ma kwariwa onongo timo. Kwariwa onongo tye ki lubak dog, lubak dog ki cer mapat pat. Lubak dog en aye jo ma gineno, obedo calo reverend pa oturu gin ki cik aboyi-ni. Ineno cik aboyi gin guturu, aa Bicop Odama bin kany, Bicop Kitara bin kany, Bicop Kagumba bin kany, Bicop Onuru bin teliwa lega, Bicop Luwum biteliwa lega. Kwarwa bene onongo tye ki jo ma gibako dog ma gin tye calo lubak dog ma tipowu ni en itiyo kedgi. Jo-ni inongo ni gineno i gweno, ee, gineno i gweno kit ma gang tye kede, ee, gineno i gweno, gineno i tyeng. Ee, mukene wa kongo en ma ki kongo ma kikweyo ki piny-ngi kongo kwete. Wa lunen ni kongo kwete tye ajoli. Ee, kongo ladit acel-li owaca ni ka lunen ni kwete kongo, inongo kongo tungcel tye ka yenyo, tungcel pe ka yenyo.

Man me rok tye ka donyo i gang, lanen gigec nyuto ni a me rok tye ka donyo i gang ee omyero kitim kit man kit man kit man ee ka to tye to rem nyute wiye dyeng dyeng bi weng nyute wiye dyeng ee ci kilabo oo munu aye kit ma yam kwariwa oroco ki gang roco gange doki. opokke ki ma kobeddi ni Dokto Laro Tunu kacel ki Ciga Moi, eh? Pien jone enini gin cung i abilagi, eh? Gicung i abilagi. Kwer weng tum i abila, kwer weng tum i abila. En dano mapatpat gin keto cinggi iye.

En Lubak dog ma gin ayiko pi licawa-ni olaro tung lwongogi ni bicop ki bicop ma bicop ma gilwongo nyo kikele wa lebe. Wan i tekwaro nongo watye i kin Lubak dog ma neno i dyel. Ka i dyel-li nongo ni lacen tye, macalo kobedo i Acholi, anga ma pe ngeyo lacen lacen tye ma lacen opoyo ki tyen-o ni weng? Lityen odugu ki i lum ki lacen. Dok ka gineno i dyel, i dyel gunyut lacen-ni woko, gitimo nini? Pe tye reverend mo ma romo ryemo lacen-ni, ento ni weko kubin lupoya adwong ata ter bot kong, ter bot bicop ki tar ni, Bitara kong iryemo wa lacen-ni o, Odama ryemo wa lacen-ni o, eh, Reverend ryemo wa lacen-ni, Pastor ryemo wa lacen-ni. Gin pe romo ryemo lacen-ni. Ento lacen-ni eni ni, ka i gin ma ineno i tyen wa tye ka po-ni, ka kituku botwa i tekwaro, Olaro two me winy maber, cik amoyo in bene iwiny maber eh, ka idugu ka gidugu roco pacwu ni wudugu i kom i te kwaro kikome litinowa lacen-ni kiryemo lacen-ni kiryemo ni niyang kwari wa timo ni ka dong ni dyel kidongo lacen ni lacen dong tye wa i gang gin ma kitimo kigara agara ludiro muteggi gin bino i gang.

ka gicobo dyekgi romoni, ka gucobo romoni, gicako ywayo ni romoni e wer ma gucobo ki romoni giciro ki i dog gang nongo gitye ka ywayo lacen. Romoni kiywayo kitero kikano ka mading, kikano ka mading. Pi ngo kikano ka mading? Pien pe kimiti ni dano ko gunong wek ongol ringone wek odug ki gang, kimito ni acut aye ocam romoni. Lee tim aye ocamo romo-ni ma kiywayo ki lacen. Jo-ni eni ma gin tye ka dugo gang, jo-ni eni ma gin tye ka dugo gang, gin dugo, pe gidonyo i gang. Gin, ngat man bino ci nyongo wa i dog gang, in icito inyongo wa i dog gangi, in icito inyongo wa i dog gangi ki tongini, wang ma piny oru. Ka piny oru, in idonyo i gang. Kikwo ki neko latwol. Ee, kikwo ki neko latwol. Ka kinego latwol, dong kikelo dyel, dong kineko dyel, kibedo i te yat, kigato agat, lacel dong cito. Acholi, gin ma mitte me roco paco, atamo ni wun ludiro wuwinya maber. En me ta tye lok ki mawa Francis Lumoro a awuto i te tibu me i lobo Acholi mwaka adek. Aneno ki wanga ni tibuni, aneno ki wanga aryo ni tibuni tye. Tipo ni tyer. Tipo tyer. Mito ki lub ki dok me gin ma en mito. Ci wun wuneno ni peko ma gubido mako wa wan acoli ni oa. Man aye kit ma Rwot Cupayo yam acoli rwaco kite en. Ee, oweko wun kadi ni ineno. Wun ludito acholi, an atye ka kok botwu, jo ma gilwongogi ni gin lugwok paco, jo ma dong myero obed myetogi dong obed peko iye. Myetogi obed peko i ngo? Myetogi obed peko i lok me yenyo lim lonyo mucung pi paco. Pien ka in pud in layeny lonyo, tammi Pe ibicung iye. Tammi, pe ibicung iye. Oweko nyinge ni ero, an apwoyo tam ma jone tyen aryo-ni, acwali aryo-ni okatti kwede. Ento awacogi ni, Wutye ka timo marac. Gin ma wutye marac-ci, an awaco ki cing amoyo gin, culu pe gin ni agone ki cim pi gina, ento an awaco wek wun acwali wuwiny. wek wuminigi tam wun wucokke-gi-ni, eh, ni ka gibiroco paco tipo ma roco paco, pe tipo ma doko munu okelo ma oneko paco, dini ma otunu gitye ka tic kwede gin icik aboyi-ni, ma owok i kom dini me Protestant ki Roman Katolic. Obedo ni okobo i moro kode, Who born again? Who gin ango? Dini ni eno ni tipo me tekwaro pe ye eh tipo me tekwaro pe ye ka nino ocar dong wun wucako abila wu wucako ni abila ni tye i pong dwongo eh wu pong dwongo dong wun wuketo macalo abila pa abila ma wun wubako iye ki duk wu dong wulwongo tipo ni weng Bedo kenyo calo abila wa dong en. Ento kwer weng dong kelo kenyo man lango mada? An anongo waraga ki bot Dokta Laro Tur pien Dokta Laro Tur wan watye tipo pa Ceng Janya Luwum kit awaco wa calo otuc kwong otuc bota ma nongo pe oturo pe ngeya pien an dano gire pe ngeya jo mukene ma komgi gung me ngeri mawar adada nongo komgi gung mada en Laro Tur bene pe ngeya. Ento, tipo pa Janani oweko waribbe wa kene. Gin ma tye tipo-ni ene ni, wun nino ca ka dong wumito kwero, jowu ma litino acholi ma wun wutyerogi ni gin joni eni aye gin dong guloc okwan, gin dong guloc, wutyero i abila ento pe dok wutyero i ot lega. Wun dong wutyer i ot lega bot bot tipo muneko Acholi, eh, bot tipo muneko tipo me tekwaro, eh, i wa toto cai, ara me ora wai aa ka kenyo ni an pe acito iye. Acholi myero wun wuwiny amito giko lok ka, kare ma abako doga awaco dong ma wun wucako tipo waco ni, Wac kulara oturo gin ki cik amoyi ni, Yubgi ni ber, ento gin ma pe pany peke i wi ot ma gin tye ka yubo-ni. Owaco ni, Pany peke i wi ot-ti, dong atye ka yubo ot labayi pany. An awaco ni, Man tye lokke ningo? Abako doga bot tipo. Owaco ni, Pany i ot-ti, wi icuk i kom pany. Ma nyuto ni ka pany dong peke, ot-ti bene dong tye labayi wi. Tipo ma wan me tekwaro wa peke kedgi. En neno gin ma moko ada, i neno en oturo gi ki cik aboyi gi ringo mere bot lutini, ringo bot lutini ci oduro man atye ka goyo ne ni wun cik amoyi wun guturo pe tye ngati mo ma romo rwero lwak calo wun ma wutye ka rwero ne ni pien wutye ki kero wun ludito Acholi ma wutye ki kero, nyo dito awaco ni komiti Acholi tye a a a ka wa Wakok me to paco, wakok waneno ciga moye, pien tye ki kero, ee, tye ki kero. Wakok waneno olaro tulu, wakok waneno General Charles Otema Awany, ee, onongo General man tye iye dong General-le ee, timo ticce laling aling aling aling, pe dano ongeyo en aye General to lyet, ca nino moni Tipo otera, lubbe angeyo wagangge, aa, pien an awot i lobo Acholi weng, ee. Tipo ocito mina gin mo ki i pacwa wa, i cet pacwa. Ka weko bang gang anga i ma gine ni? Wa eni gang a Jeru Tolit dong pangi. Jeru Tolit eh? Ento en timo jami ne laling aling aling aling aling aling eh? But Jeru Charles Otema en Jeru Tolit gini litino acholi madongo ni. Gin mo keken ma Acholi timo myero onen ni gin guwoto ki Acholi kacel. Timone eni ni, ma an atye ka bako iye doga-ni, mito ni dano omarre. Pe myero apong aponga. Litino Acholi, atamo ni akatti ki nenona ma pokke madok ki roco paco pa. Cika moyo winy dolo ki dok to laro puro. Kene wa kwan, kwan ene ni, labangi tipo ka tipo peke, kwan mo ma latin acoli gukwano, kit ma yam otuno gukwano, cika moyo winy dolo gukwano no, ryeko onego bedo peke, pien wun ma wunongo ryek ki cika moyi, tipo pa kwariwa onongo tye kitwu. Man aye atamo ni adwona ma omyero an acwal ka codi, ka ma an apok iye manok ki roco paco ma akobbe ni tye ka timme-ni. Jok jok ma malo.